Faly ny hiroso ny demokrasia ho an'ny sosialy. Tsy izay moa ilay izy? Faly miaraba tongasoa filoha. Ya dia faly miaraba antsika eto amin'ny radio soa radio. Mahafinaritra mihitsy ny na maheno ny anarany ary aho ry sambany no tonga sy mivahiny aho eto aminareo. Misaotra ny amin'ny fanasana kanefa tsy ataoko ambanin-javatra. Miaraba ny vahoaka malagasy izay manaraka an'izao fandaharana izao ary ny irariako dia mba hahitantsika ny vahaolana hivoahantsika ao anatin'izao fahantrana misy ny firenena izao amin'ny alalan'izao adihevitra izao sy resadresaka. Marina izany, ny RDS moa izany tsy zoviana raha ny lalan-jotra dia efa nandray sedra tamin'ny nivoaka tamin'ny tontolon'ny fifidianana na ny filoham-pirenena na ny solombavambahoaka na ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina teto amin'ny tany sy ny firenena, porofo mitohoka ny tendany izany fa sedra ny RDC mahakasika izay tontolo politika io. Resahana betsaka izay Andriamatoa Fetson Rakoto Andenirina fa ny zava-misy aloha dia ny fahitanao ny kajikajy politika satria somary tototra sy takona tao anatin'ny Covid dix-neuf ny tontolo politika ary ny mpitondra somary nametraka mihitsy hoe izy aloha ny miseho dia mpanao politika somary mandefitra. Fahitanao ireo amin'izay satria mpitarika politika ianao, nandefitra tokoa ve ianareo mpitarika politika? noho ny fisian'ny valan'aretina. Diso eo anatrehan'ny vahoaka malagasy kosa raha ohatra ka mbola ao anatin'ireny ataontsika hoe ady tamin'ny eh, covid 19 ireny a no mbola andrangaranga ny adilahy politika zay ataontsika hoe adilahy politika zay tokony hitoetra ary hipetraka tsara kosa amin'ny rafitra demokratika fa amin'ny fomba fanehoana azy kosa dia samy manana ny fanao azy ny fanaovany azy ny firenena tsirairay ny eto Madagasikara dia ny mampalahelo adilahy politika amin'izany tena anarany adilahy politika izany dia tena tsy mifandefitra mihitsy ary tsy mifanaja ary indraindray mifampiantsy ary ny mampalahelo dia izao fahantrana ianjadiany mianjady amin'ny vahoaka malagasy izao izay ny tena mampalahelo ahy indrindra Any hiroso amin'ny demokrasia sosialy ny RDS taiza ho aiza satria ny seda foana fifidianana araka ny nambara teo a Tato ho ato ianao Andriamatoa Filoha Fetso Rakotoandrianirina nitondra ny anjara biriky mihitsy miteny ny zavatra mety sy ny tsy mety na ny mpitondra na ny mpanohitra eto amin'ity firenena ity a Ny fahitan'ny anao Andriamatoa Fetso Rakotoandrianirina ny firenena amin'izao vanim-potoana izao satria ny fitondrana efa roa taona latsaka kely izao nitondran'izao Filoha izao a Mijery nareo mpanao politika satria anisany nisedra vahoaka ianao a! Tonga amin'ilay zavatra nirian'ny vahoaka ve misy ampahany efa tonga ve? Marina mihitsy izay resaka niresahanao izay a! Nijoro foana ny tenako tamin'ny alalan'ny antoko izay misy ahy dia ny Roso amin'ny Demokrasia Sosialy, RDS. Mitondra ny sy maneho ny lala-marina izay tokony hizorantsika. Io moa izany izay manohy hevitra ary manome an'izany soso-kevitra izany dia ohatran'ny hoe mitondra aina ho an'ny firenena. Satria ny zavatra iainantsika teto amin'ny firenena Andriamatoa Naina dia mampalahelo satria miverimberina foana ny olana ara-politika. Misy foana ny fitakiana etsy sy eroa. Rariny izany hoy aho amin'ny rafitra demokratika. Fa ny tena mampalahelo eto amintsika dia ohatran'ny hoe Misy foana ny ezaka, ny handrotana, ny mandrava ny zavatra misy, ary tsy vao ela isika izao no nahita sy niaina an'izany, misy ny zavatra mitsangana kanefa dia noravaina fotsiny noho ny hevitra politika izay tsy mitovy. Izany zavatra izany dia tsy afahan'ny vahoaka malagasy mahita ny anjara masoandrony satria iza moa no tena voa mafy amin'ireo hoe ady lahy politika izay ataon'ny mpitondra sy ny mpanao politika eto Madagasikara, tsy misy afa tsy ny vahoaka satria lany andro ny mpitondra, lany andro miaro tena, ny mpanohitra lany andro mitsikera, hany ka tsy misy mihitsy izany ilay andro mihiratra ho an'ny vahoaka Malagasy, izay moa roso amin'ny demokrasia sosialy dia ery ankavia ary mametraka mihitsy izay hoe inona ny fisian'izany antsoina hoe justice sociale izany, izany hoe fametrahana ny rariny sy ny hitsiny. eto amin'ny tany sy ny firenena. Ilay rariny sy ny hitsiny io amin'ny fomba fisainana malagasy dia zava-dehibe mihitsy io. Izany hoe, izany tsy midika akory fa dia hoe izay rehetra rehetra eo dia raha manana sy zaraina, tsy izay mihitsy. Fa izay miasa, mahazo ny anjara karamany sahaza azy. Kanefa kosa, ireo tsy manana ny asa dia heverina ary atao mihitsy izay hanomezana azy an'izay asa izay. Raha misafidy moa izy ny tsy hiasa, Efa safidiny izay. Fa raha ohatra kosa izy miasa dia manana ny rariny sy ny hitsiny izy mba hanana ny antsointsika hoe anjara masoandrony. Ny antoko politika tarihanao moa dia raha ny fijereko azy eto mizara roa tsara hoe demokrasia, sosialy. Sosialy aloha izany dia ny iainan'ny vahoaka malagasy mba hilamina ara-tsosialy. Fa ny demokrasia koa dia nareo mpikirakira ny taranja tontolo politika. Mahita ve ianao raha le demokrasia fijeriko eto amin'ity firenena ity Andriamatoa Filoha RDS a, misy ve ny demokrasia amin'izao ny fijerinao aloha izany hoe satria ao anatin'ny parti anao tarihanao izany mba hakako lesona kely hoe demokrasia hiroso amin'ny demokrasia miroso amin'izay tokoa ve satria raha mijery kely aho miala tsiny aho manao ao anaty fononteny hoe tamin'ny fotoana androny nisy lanjain'izay lava tapaty na taty mpitondra na zaka Zao mijery nareo ve mazaka misy ny hoe rosa am democratie sociale tokoa ve zao de sociale de democratie koa ve zao amzao Andriamatoa Fetison mpijerinao. Za tsy dia hiditra amin'ny fandrafetana na ny hoe famaritana mazava ny antsoina hoe demokrasia iombonan'ny eran'izao tontolo izao ny antsoina hoe demokrasia izany sy ny atao hoe famaritana azy. ny fahafahana maneho hevitra, ny fahafahana manaja ny teny nomena ary indrindra indrindra fahafahana manaja ny rafitra izay napetraky ny vahoaka malagasy. Ny rafitra demokratika no nametraka an'izao fitondrana eo amin'ny toerana misy azy izao. Noho izany, tokony misy ny valibabena izay ho ataony ary io valibabena io dia Anjara adidiny sy andraikiny io ny amin'ny fampandrosoana ny firenena. Misy ve izany ankehitriny sa tsy misy? Apetrakitsika ny fanontaniana, ny vahoaka mihaino antsika no angatahantsika hamaly amin'izany zavatra izany. Ny amin'ny fanehoan-kevitra sy ny hoe mahatanty ny ataontsika hoe ny fahasamihafana sy ny tsy fitovian-kevitra ve izao mpitondra izao dia isika rehetra ihany koa no mamaly azy fa ny zavatra Tiako hisarihana ny saintsika vahoaka malagasy dia izao. Nisy foana ny fitakiana nipetraka teto amin'ny tany sy ny firenena. Ary henoy teo vao nitantara ny amin'ny hoe milanja vatapaty sy ny karazany. Reny tamin'ny volana aprily valo amby sivifolo sy valo ambin'ny folo sy sivy sy roa arivo azafady deux mille dix huit no niseho ireny zavatra ireny. Ny talohan'izay dia mbola nisy ihany koa. ny fitakiana, ny eritreritra ny hoe hanonganana satria tsy mety ilay heverina fa tsy mety ilay ataon'ny mpitondra nisy tamin'izany fotoana izany. Dia ireo izay nanao an'izany hetsika izany no tonga ao amin'ny fitondrana ankehitriny. Dia mifamadibadika eo. Izany hoe tsy mbola teo amin'ny fitondrana dia miezaka ny mitsikera ary mitondra ny fanakianana mavaivay mitarika ny odiny ny olona hidina eny an-dalambe rehefa tonga eo amin'ny fitondrana dia ny zavatra nataon'ilay fitondrana izay nikianina teo aloha ihany no mbola averina dia hoy ianao teo hoe misy ve izany demokrasia eto Madagasikara izany an mampalahelo fa tamin'ny fitondrana izay nifandimby teo dia satria mpanobagazety ianao miresaka amiko dia tsy nisy fitondrana tsy nanagadra mpanao gazety. Noho ny fanehoan-keviny dia izay zavatra izay dia efa singa iray itarafana fa hoe mbola tsy mahazaka an'izany antsoina hoe demokrasia izany ny eto amintsika ary amin'izao fotoana izao dia manamafy mihitsy tokoa satria vao mihetsika kely ianao dia arangaranga ilay herim-pamoretana sy ny fitsarana. Ka ho anareo mpanao politika marina ireo Satria indraindray ny olona tsy mifamarina rehefa ny hevitra mihitsy no tsy mitovy. Ho an'ireo mpanao politika rehetra eto Madagasikara na miditra ao am-pitondrana na ivelan'ny vala. Fa ho an'ny RDC ny tokony hanaovana ny politika eto Madagasikara mihitsy ve? Za tia hiteny hoe tokony hisy sekoly ve? Sa tokony hisy inona satria rehefa tsy mahazo toerana na tsy mahazo trapotin dia mijoro hoe zay tsy miaraka amin'io, zay tsy tia an'io. Ohatr'izao sy ohatr'izao a! Inona no tokony ho apetraka amin'ny fanaovana politika raha fahitana Andriamatoa Fetison Rakotoandrianirina ny fanaovana politika eto amin'ity firenena ity? Tsy afaka hiteny ary hitsara ny ataon'ny namana mpanao politika hafa ny tenako satria izaho dia mpanao politika ihany ary mpitarika antoko politika fa izahay ato amin'ny RDS dia manana ny ataontsika hoe hevitra hijoroana sy ny fomba fanao politika izay iainana ary ampiainana ny mpikatroka rehetra ao anatin'izany antoko RDS izany. Izahay dia tsy mihevitra fa hoe ny fahazahoana toerana akory no zava-dehibe, fa ny fahazahoana ny fahefana hanaovana sy hitondrana ny fampandrosoana tena marina eto amin'ny tany sy ny firenena. Nandritra ny taona maro tokoa ny tenako, sy ny antoko RDS dia naneho hevitra ary nanao soso-kevitra maro. Izahay izany tsy tsy fombanay ilay hoe mitsikera fotsiny fa rehefa mitsikera izahay dia mitondra vahaolana mifandraika amin'ilay tsikera izay hoentinay. Tsy mampaninona anay mihitsy ny manao an'izany, tsy voatery hoe tsy eo amin'ny fitondrana izahay ka tsy hanoro hevitra an'ireo eo am-pitondrana ary izany tsy midika fa hoe raha manoro hevitra ny eo amin'ny fitondrana izahay dia na mitady toerana na koa hoe saro-piaro ny amin'izany torohevitra izay hoentinay izany. Tsy izay mihitsy fa ny tanjon'ny mpanao politika raha ny antoko RDH aloha no jerenay dia ny hoe inona no hevitra hanampiana an'izao vahoaka malagasy izao hiala ao anatin'ny fahantrana, hiala ao anatin'ilay famoretana

Niezaka foana izay ihany ny haka ny fahefana tamin'ny fomba ara-demokratika, amin'ny alalan'ny amin'ny alalan'ny fifidianana. Kanefa, mbola tsy resy lahatra moa ny vahoaka malagasy ary izay tsy ho kivy ny amin'izany fa ny handresy lahatra foana ny vahoaka malagasy izay ny amin'ny tokony hoe ny hevitra no dinihina sy hisafidianana an'izay ho tokony hitondra an'ity firenena ity ary indrindra indrindra ny fanatanterahana an'izany hevitra izany mba tsy ho lasa hevi-draviny fotsiny ka manjary ilay ataontsika hoe fampanantenana kopaty pokaty no niainan'ny vahoaka malagasy a dia iza ny mitaky ny vokany isika vahoaka malagasy ihany ny a andriamatompoloha izany no tena mampanontany tena izay hatramin'ny andrakandrandroany niezaka foana ianareo mpitarika politika Misy moa mahazo toerana, lasa filoham-pirenena, lasa minisitra, lasa praiminisitra, maro ny hifandimby izany fa tiako mba ho anontaniana aminao satria mifandraika indrindra amin'ilay anaran'ilay anaran'ilay antoko politika entinao hoe sosialy. Ny mpitondra nifandimby teto an, niloka tamin'ny vahoaka fa hanarina ny fiainan'ny vahoaka. Tonga eo amin'ny toerana ny filoha nifandimby izay tsy hainy tanonina anarana hoe ianona na tsy ianona, sahirana foana ny vahoaka malagasy fa aleo aloha manao tetezana, Manao lo lalana, manao lo lalana. Misy ary ny mpitondra hoe lalana atao, lalana angaha azo hohanina? Fa ny tena fahasahiranana dia tontolo ara-tsosialy. Ho anao izany an, satria ny antoko politika midika hoe aroso amin'ny demokrasia sosialy an, aiza no tsy mety havitan'ny mpitondra nifandimby? Inona no lesoka Andriamatoa Filoha an? Matoa tsy tonga tany amin'ny sosialim-bahoaka ny mpitondra nifandimby. Fanontaniana lalina dia lalina izany apetrakao izany ary. Ilàna fahamalinana ny famaliana azy. Ny Roso amin'ny demokrasia sosialy dia mametraka an'ilay antsointsika hoe ny rariny sy ny hitsiny. Na eo amin'ny lafin'izany hoe fampianarana, hoe tokony ny vahoaka, ny zanaka malagasy rehetra mitovy ny ataontsika hoe ny chance-ny ahafahany miditra amin'izany fampianarana izany ary manaraka ny fampianarany. Hatreny amin'ny garabola izany. ny secondaire zany ary hatreny amin'ny université raha izay, ny faharoa amin'ny fahasalamana iza no afaka hitsabo an'ireo olona ireo dia ny RDS dia mahany eritreritra fa hoe i tsy maintsy ny mpitondra no mametraka ny rafitra rehetra mba hafahan'ny vahoaka malagasy misitraka an'izany fitsaboana izany za tsy hiteny hoe maimaipoana satria tsy azo atao koa le fanolorana maimaipoana satria raha zatra tolorana fotsiny koa isika vahoaka malagasy dia tsy hiezaka mihitsy ny hivoatra. Dia ohatran'izay koa ny famoronana ny asa. Izay famoronana ny asa izay mba hahafahan'ny isan-tokantrano mba mivelona ka misakafo ara-dalàna, ampy, ahafahana mampitombo ny saina, vatana ary tsy ho adino ny fanahy. Izay zavatra anankitelo izay aloha no anay ato amin'ny RDS no zavatra voalohany tadiavinay ary I andanianay ron-doha ahoana no tonga ahatongavana amin'izany zavatra izany? Efa manana ny fandaharan'asa izahay sy ny hetsika rehetra izay mifanaraka amin'izany. Fa ny fanontanianao dia hoe fa maninona ireo mpanao politika rehetra nifandimby teo tsy nieritreritra ny amin'izany? Mety nieritreritra ny amin'izany fa eo amin'ilay fanatanterahana azy no mety tsy hisy ilay ataontsika hoe laharam-pahamehana. Eo izany no samihafa. Ny laharam-pahamehana ohatra amin'izao fotoana izao ny mpitondra ankehitriny dia ny fanaovana an'ireny fotodrafitrasa mirentirenty mirentirenty ohatra toy ny stade, ny inona ty anarany, terrain synthétique, izay ny safidiny izay. Fa izahay kosa dia miteny hoe tsy fametrahana an'ireny fotodrafitrasa sahala amin'ireny mirentirenty ary marevaka sahala amin'ireny no hitondra ny atao hoe fandrosoana satria ireny fotodrafitrasa ireny dia tsy hiteraka amin'ny ataontsika hoe fampandrosoana ny ara-toekarena. Ny ara-kolontsaina ilaina izany fa raha ohatra ka isika ny ara-ekonomika izany hoe ny ara-toekarena Mbola tsy afaka mamelona akory ny vahoaka ato amintsika, atao ahoana moa ny eritreritra sady nametraka an'ireny fotodrafitrasa ireny izay tsy hiteraka tombontsoa ara-bola hampandrosoana ny ara-toekarena eny anivon'ny faritra izay misy azy eny. Izay izany aloha ny zavatra atao ka io safidin'ny mpitondra io izay tsy mitsikera mihitsy. Fa izahay izany dia miteny hoe tsy mbola izay ny laharam-pahamehana raha ho an'ny RDS. Ho an'ny RDS dia hoe ahoana ny hevitra hamoronana ny asa mba hisiitsy mba hisian'ny ataontsika hoe asa ho an'ny vahoaka rehetra eto Madagasikara. Rehefa safidin'ilay vahoaka indray kosa aloha ny tsy miasa, iny safidiny manokana iny, tsy fanerena fa adidin'ny mpitondra kosa ny mametraka ny rafitra rehetra mba hisian'izany famoronan'asa izany. Rehefa misy mantsy ny famoronan'asa, misy ny asa, dikan'izany misy ny vola miditra, eo anivon'ny tokantrano tsirairay dia mandeha ho azy izany rehefa avy eo ilay fampianarana ny zanaka rehefa mipetraka ny rafitra rehetra rehetra ankehitriny mantsy izao hoe miezaka mametraka an'ilay hoe EPP mara- manara-penitra e, sy ny karazany izay tsy misy maharatsy azy averiko izay tsy misy maharatsy azy fa efa mba nieritreritra ny amin'ny fampiofanana ny mpampianatra ve tsy mbola nahare aloha hatreto Nefa nieritreritra ve ny amin'ny hoe ahoana ny fanampiana an'ireo fianakaviana tsirairay izay any ambanivohitra lavitra any? Ahoana ny fomba hitanterana azy ireny any amin'ilay toeram-pianarana? Ahoana no fomba anomezana azy ireo ny sakafo? Satria fantatra fa mahantra ny vahoaka malagasy ankehitriny, tokony fomba anankiray izany hezahana ny hametrahana an'izany hoe ny cantine scolaire. Hanampiana an'ireo ray aman-dreny, fomba anankiray izany ahafahana, ary eo amin'izay fotoana izay dia ny rariny sy ny hitsiny no mipetraka, satria tsy misy ny fanavakavahana, izay zanaky ny rehetra tonga mianatra eny amin'ireny toerana epp manara-penitra ireny ohatra dia afaka misitraka an'izany cantine scolaire, ary raha sanatria marary dia ny eny izany ny csb deux, ny csb tsotra, ny toeram-pitsaboana rehetra, tokony misy ny mpitsabo ara-dalàna, misy ny mpitsabo mpanampy ary indrindra indrindra misy ny fanafody. Ny fomba hoe ampandraisana andraikitra sy anjaran'ny tsirairay, ny fianakaviana tsirairay, ireny izany no tokony andanian'ny fitondrana amin'izao fotoana izao roa andoha fa tsy ilay fisehoany ety ivelany. Roa taona ozy izy ianao teo nitondra ny fitondra ny fitondra mitondra latsaka kely. Marina fa nisy an'iny ataontsika hoe Covid 19 iny a, zay ataoko hoe nanambitana miala tsiny aho. Ny fahorian'ny sasany moa fifalian'ny sasany. Ny fahorian'ny vahoaka malagasy satria miady amin'ilay radio vous donne l'heure. Dia il est 13h30. Euh, lasa ohatran'ny euh, fifalian'ny mpitondra. Miala tsiny raha miteny an'izay, tsy masiaka miteny an'izay fa zava-misy izany. Lasa fifalian'ny mpitondra satria nirotsaka ny vola be avy any ivelany. Hanampiana antsika Malagasy ny amin'ny fiadiana sy fiarovana ary indrindra indrindra fitsaboana amin'izany covid dix neuf izany. Dia ireny no entina nanampiana an'ireo vahoaka Malagasy ireo ary tsy nisalasala mihitsy ny fitondrana amin'izao fotoana izao ny nihazakazaka nanome nizara izany hoe Lasa fifaliana ho an'ny mpitondra ilay izy satria lasa nanaovana hetsika toy ny fampielezan-kevitra ilay izy satria tonga ny tompon'andraikitra mizara ny vary, mizara ny menaka, iza ny mpamatsy vola? Ny avy any ivelany dia ho an'ny vahoaka malagasy. Ka ny fanontaniana mipetraka dia hoe voazara araka ny tokony ho izy tokoa ve? ilay vola voaray hatrany any ivelany sa nisy nanombinana hanomanana ny fifidianana manaraka fanontaniana mipetraka izay ny antony mapetraka izay fanontaniana izay mantsiny dia hoe aiza ilay tatitra mangarahara ny amin'ny fampiasana an'ireo vola ireo amin'izao fotoana izao mandeha ny fitsarana ny amin'ireo izay minisitra indray mpitondra ambony a teo aloha Nisy tantara nipoitra teto ato handritra an'ireny fiadianan'ny covid dix neuf ireny, mikasika ny naha minisitra na tompon'andraikitra ambony anankiray teto amin'ny tany sy ny firenena. Aiza ny fitsarana azy ireny amin'izao fotoana izao? Efa misy ny HCJ, efa mandeha ve izany sa tsy mbola mandeha? Aiza ny tatitra momba ny fampiasana ny vola amin'ny antsipiriany? Ireny rehetra rehetra ireny izany, raha ohatra ka tsy mazava ireny dia manjary lasa mitebiteby sy miahiahy ny vahoaka malagasy hoe, Aiza tokoa marina. Manjary tsy mandray anjara ary tsy miara mientana le vahoaka malagasy amin'ny fiadiana an'le covid dix neuf, amin'le fiadiana amin'ny fahantrana ateraky ny covid dix neuf. Atsoa tsy hisy ny fifidianana loholona. Izay anisan'ny nahasaripierana koa ny fametrahana hoe izay tsy maintsy mijoro amin'ny lalàna misy ny tokony ho entina satria be dia be ireo antoko politika. satria rehefa tsy manana maire sy mpanolo-tsaina ny tanàna dia tsy afaka handray anjara ao anatin'ny fifidianana ny fijeriko azy angamba Andriamatoa Filoha Fetison ny fahitanao satria na be resaka koa ny resaka hoe ny loholona izay kendaina tao anatin'ny tetibola ESAD Teo koa ny isany. Ahitana an'io ny filoham-pirenena niteny hoe tokony tsy hisy mihitsy io. Avy eo izy nandeha ohatra hoe mbola hisy valo ambin'ny folo ihany io. Fahitana ny roso amin'ny demokrasia sosialy, za mifidy raharaha firenena mikasika indrindra ny tontolo, ny fifidianana loholona izay efa nandalo seza maro koa ianao an, manoloana ny tontolon'ny fifidianana. Ny fanafoanana ny loholona aloha ny any Antenimierandoholona dia tsy tokony natao satria mbola ilay lalàna Fototra na lalàm-panorenana izay nofidintsika tamin'ny folo sy roa arivo ny manan-kery amin'izao fotoana izao. Fomba fiteniko foana ny amin'ny hoe raha mbola tsy miova ny lalàm-panorenana dia mbola ilay lalàm-panorenana izay neken'ny maro satria nataontsika hoe neken'ny maro hono izy iny tamin'ny folo sy roa arivo. Na dia carnet pokontany ary novidianana. Eny e, misaotra anao nampahatsiaro an'izay fa manjary sao dia lazain'ny olona hoe izany no tena masiaka fa Noheverina fa hoe ny olona maro nifidy an'izy iny tamin'ny folo sy roa arivo. Io kosa ny lalàna lalàmpanorenatsika, lalàm-pifototra dia tokony hajaina io. Dikan'izany na filoham-pirenena ianao, na minisitra ianao, na iza ianao, na iza ianao, raha miteny ianao hoe foanana ny Sénat dia tokony handalo fitsapana kevi-bahoaka izany ary raha eken'ny vahoaka dia Zay vao ampiharina. Fa tsy hoe akory hoe dia ny ampandehanana satria natao tao anatin'ny fampielezan-kevitra dia efa heverina sahady soa fa teo ny Fitsarana Avon'ny Lalampanorenana nanitsy ny dihy. Mba nijoro tamin'ny asany izany ny Fitsarana Avon'ny Lalampanorenana momba an'izay. Ny faharoa dia ny fanenana ny isany ho valo ambin'ny folo, adidy sy andraikiny. Tsisy olana izany satria ny Loi organique, organique, izay voatendrin'ny Lalampanorenana dia ahafahan'ny Président de République sy ny Gouvernemanta manao an'izany hoe eny ary ah reto izany ny isan'ny Sénateur tianay sy ampiarinay amin'izao mandahanay izao. Tsisy olana ny amin'izay. Fa ny amin'ny fama tsy famahana ary indrindrindrindra ny tsy fanomezana an'ilay vola ny antenimierandoholona ahafahany miasa kosa dia laviko aky tsy rano ny amin'izay. Vao tsy ela akory tsika izay ny efatra ambin'ny folo oktobra tany Anahidrano na nijoro nankalaza fa hoe repoblika, repoblika i Madagasikara. Izany repoblika izany ange firenena tan-dalàna izany ary manaja tsara ny rafitra ao anatiny e. Ka ny volan'ny antenimieran-doholona dia efa neken'ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-doholona ary nakatoavin'ny Fitsarana avon'ny Lalàmpanorenana ary efa navoaka ny Filoham-pirenena ho lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena ka tsy afaka mihitsy hiteny isika hoe aa tsy afaka omena anareo io vola io Nalefa any atsimo kosa ko. Nalefa any atsimo fa tsy afaka manatanteraka an'izany ny fitondrana mpanatanteraka raha tsy mandalo miverina indray eny anivon'ny Rafitra mpanao lalàna. Mba hajaina le maha repoblika ny repoblika e! Zay nge nijoroan'ny RDS e! Nanarahan nahatonga anay tonga teny amin'ny panorama tamin'ny voalohany satria te haneho hevitra izahay miaraka amin'ireo zay antoko politika nitovy hevitra tamin'izany fotoana izany ka de hoe eny ary hajao ny maha repoblika ny repoblikan'i Madagasikara. Hajao ny lalàm panorenana. Araka ny tokony ho izy, fa tsy hoe akory hoe ilay lalàmpanorenana dia azo eritreretina sy adika araka an'izay tokony hitiavana azy. Tsy mety izany Andriamatoa Naina satria izany foana no nitondra ny korontana teto amin'ny tany sy ny firenena ary averiko indray, izany rehetra rehetra izany no takian'ny RDS amin'izao fotoana izao hijoroan'ny RDS, tokony hovana, mila olom-baovao tsika izany amin'izao fotoana izao. Tsy mieritreritra ny amin'izany intsony hoe inona ary aho no hanonganako an'ity fitondrana ity izay misy, na hoe inona aza no haminganako an'ireto mpanohitra ireto satria tsy afahako manao izay tiako atao eto amin'ny tany sy ny firenena. Elany izany fomba fisainana izany. Ny tokony ho tompoina dia ny lalam-panorenana. Raha izay, hajaina toy ny anakandriamaso. Ary izay no namezako tsiny ny Fitsarana Avin'ny Lalàmpanorenana. Mihevitra ny ao amin'ny Fitsarana Avin'ny Lalàmpanorenana mantsy fa hoe ilaina ny fisian'ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ekeko izany, satria raha hikorotana eto foana isika, tsy hisy mihitsy ny fampandrosoana. Fa saingy kosa, adidin'ny Fitsarana Avin'ny Lalàmpanorenana ny manentana sy mampahafantatra An'ny rafitra mpanao tanteraka ny hoe izao ny dikan'ity hoe Lalampanorenana ity, mampianatra. Ary rehefa mampianatra dia miteny amin'ireo izay eo amin'ny rafitra mpanatanteraka izay. Raha ohatra sanatrian'izany ny rafitra mpanatanteraka mbola manao be loha ka mikiry ny hanao ny fahadisoana dia amin'izay fotoana izay tokony mijoro ny fitondrana fitsarana avo momba Lalampanorenana manasazy ary mampihatra araka ny tokony ho izy dia lampanorenana satria tsy tsy ho tafavoaka mihitsy Madagasikara raha ohatra ka hoe noho ny fitoniana re dia nekena ihany na dia tsy mifanaraka ny lalampanorenana ary ny hevitra nataon'ny rafitra mpanatanteraka. Diso izany, tsy maintsy ajanona izany Andriamatonin'Aina fa iza ny hitarika azy? Tsy maintsy misy olona anankiray mitarika dia ny Fitsarana Avon'ny Lalampanorenana. Io no manitsy. Fa tsy hoe io indray no manaraka ny hadalan' ny ataon' ny rafitra mpanatanteraka, ary izay ny anton' ny hanomezako tsiny ny Antenimierandoholona. Izaho teo nilaza fa hoe diso ny fitondrana tsy namoaka ny vola ary tsy namela ny Antenimierandoholona hiasa. Fa izaho kosa mamehy tsiny koa ny Antenimierandoholona satria amin' izany hoe loholona izany Andriamatoa Naina, inona moa ny dikany hoe loholona? Dikan'izany, efa olona matotra, efa nahazo taona, manana ny traikefany. Tokony nampiseho ny fahendreny izy ka dia hoe, na dia tsy amenareo ary ny toe-bola, dia hiezaka izahay. Izany, anisan'ny fitiavan-tanindrazana izany. Hiezaka izahay hijoro, fa tsy hamela fotsiny ny firenena ho kamboty. Ka izay tiana ataon'ny Antenimierampirenena eo, satria fantatra tsara fa ny Antenimierampirenena dia manara-drenirano, ny ataon'ny rafitra mpanatanteraka. Dia mba misy kosa ilay ataontsika amin'ny teny frantsay hoe contre pouvoir izay ijoroan'ny Sénat, iny izany no tokony ho tanterahin-dry zareo ka na nisy ny toe-bola na tsy nisy ny toe-bola afaka niasa ry zareo ary io nge tsy maintsy vola hivoaka rehefa avy eo e! dia averina ny vola izay naroson'ireo loholona ireo tamin'ny frais de déplacement-ny, tamin'ny frais de séjour-ny. ary tamin'ny frais de session-ny. Izay no nanomezako tsiny kely, satria misy tokony hisy olona anankiray, rafitra iray hampiseho ny fahendrena sy fahamatorana, fa raha samy anaonao foana sy izay izay daniny kibony isika eto amin'ny taniny sy ny firenena dia ho aiza ity Madagasikara ity ary hampalahelo ny vahoaka malagasy. Ia, mihazakazaka ihany ny fotoanantsika, andriamatoa Fitsaroko Tandrenirefa, somary hiverenako kely ilay hoe tontolon'ny. fanoherana eto amin'ity firenena ity satria tato ho ato dia nisy ny hoe panorama nisy ireo euh, parlemantera euh, maro sy samihafa euh, ho anao anisan'ny matetika ianao mijoro mijery mba ho arofanina hoe mety zalana tsy mety zala tya fa ho itinay zany firenena ho anao mahatsiaro ve ianao fa afaka tena manana fahafahana ny rds any amin'ny firesahana satria tato ato zany dia misy ny sakantsakana, misy ny hoe tsy tsy mahazo miteny, tsy refesi-mandidy, ohatran'ny le niresahantsika hoe somary averiko kely hoe mitondra vatapaty taloha libre be fa raha zao ianao mitondra vatapaty dia tapaka ny tendanao hozy ny tanora miala tsiny amin'izay vao anao mpitarika politika sosialy demaokraty ahoana ny fijerinao amin'izany? Tamin'ny folo sy roa arivo a! Nogadrain'ny rafitra tetezamita ny tenako noho ny fanehoan-kevitra. Iza no mpitarika tamin'izany? Andriamatoa Andry Rajoelina. Dia taona roapolo sy roa arivo tsika ankehitriny, dia mbola hiverina any am-pondra indray ve ny tenako noho ny fanehoan-kevitra ary mbola Andriamatoa Andry Rajoelina ihany indray koa ve no dia hapoititra any am-ponja noho ny fanehoan-kevitra? Zavatra Tiako apetraka tsara mihitsy a zay zavatra zay a satria ilaintsika ary ady nataontsika nandritra ny taona maro ary na dia izao fitondrana misy amin'izao fotoana izao aza dia niady ny amin'ny hoe hisiana izany demokrasia izany. Tadidio nge tamin'ny taona sivy sy roa arivo hoe niady izay nataontsika. Ilaina ny demokrasia, ny fahalalahana, ny fametrahana ny rafitra tsara tantana, ny fitondrana famelana ny ny rehetra haneho hevitra, ankalalahana. Ka mino aho. Fa amin'ity taona roa roapolo sy roa arivo ity izay efa hifarana dia efa esorina ao anatin'ny sain'ny fitondrana izany ataontsika hoe mampiasa ny hery famoretana sy ny raharaham-pitsarana amin'ny hamehezana ny mpanao politika tsy hanao ny heviny. Ary za mino f'efa matotra izao fitondrana izao. Nahazo ny ataontsika hoe expérience nandritra ny taona maro tamin'ireny deux mille neuf, deux mille treize ireny dia mino aho fa efa nisy izay fahamatorana izay dia afaka hampiatra tsara an'izany ankehitriny. Fa raha tsy izany dia mitombina ilay teneniko hatreny am-boalohany Andriamatoa Naina hoe ny teo ihany no miverina ary ny dikan'izany tsy hisy anjara masoandro hipoitra mihitsy ary mihiratra ho an'ny vahoaka malagasy satria hitebiteby lava ny vahoaka malagasy ary amin'izao fotoana izao satria ianao moa miresaka foana an'ity hoe demokrasia ny resaka sosialy izay nge ny mahasarotina anay e ary raha hoentiko eto aminao eto ny soso-kevitra ny entinay atato amin'ny roso amin'ny demokrasia sosialy sy ny entiko amin'ny mafetisaona rakoto andrenirina ny amin'ny hoe inona ny zavatra tokony hanampiana ny vahoaka malagasy a Hiatrehina ny covid dix neuf, ialana ao anatin'ilay fahantrana satria mavaivay anay izany hoe tsy miasa ianao, miasa ary ianao tsy ampy ny fidiram-bola. Mainka fa tsy niasa dia namehy soso-kevitra izay ny amin'ny hoe mba hisiana fitsinjarana ara-drariny an'ireo fanampiana izay any azo avy any ivelany sy ny fanampiana nentin'ny fitondrana. Tsika kosa tokony tsy Hiteny hoe tsy nitondra mihitsy ny zo fitondrana izao. Nitondra ny fitondrana ary nanao ny ezaka izy fa nampiany ny tany ivelany fa saingy izao ngeza loatra ilay fahantrana sy ilay loza naterak'ilay fandalovan'ilay ataontsika hoe fahamehana ara-pahasalamana ireny dia nanjary vitsivitsy betsaka nge ny tsy dia nahazo tamin'izy ireny ary amin'izao fotoana izao mbola betsaka no mitaraina e. Ary isaorako anareo vahoaka malagasy a, tsy nametraka olana nareo. satria nahatsapa ianareo fa tsy mora tokoa ilay manao zavatra ka dia nihevitra ianareo fa hoe azo atao tsara ny mieritreritra mbola manantena fa hoe mbola hisy ihany izany fanampiana hoentin'izao fitondrana izao ho an'ny roso amin'ny demokrasia sosialy a tsika somary hiroso any am-panamaraparana koa tsika ao anatin'ny fiarahana satria io koa noho ny fotoana fa ny tiako tenenina aminareo manoloana ny demokrasia ihany satria Manomboka miaro ny fitondrana ireo herim-pamoretana amin'izao vanim-potoana izao raha ny loharanom-baovao avy any amin'ireo namana sasany, eny na hatramin'ny parlemantera sasany ary hoe lasa herim-pamoretana ny mpitandro ny filaminana satria baikoin'ny mpitondra lalàna ve no mametraka an'izany satria raha tsarovana fa ny mpitondra nifandimby samy nampiasa ny mpitandro ny filaminana. Ary ho anao Andriamatoa Fetso Rakotoandrianariza dia ilay demokraty ho'a no tena apetraky ny olona hoe izay demokraty eto amin'ity firenena ity an. Eo indrindra no ametrahantsika hoe demokraty ve ny fahitana an'izao fitondrana izao an. Raha ohatra ka hoe efa nisioka ny sasany tamin'ny fotoan'andro dia voromanga, iza misioka vorondolo sanatria mivava? no fahitanao an'izany demokrasia satria ianao an, Tsy teny Hermelon'ny Province Rajary Tompokolahy hoe Rain'ny Demokrasia fa nareo Demokraty nareo eo anivon'ny antoko RDS. Zao an, amin'ny rafitra Repoblikana dia ny mpitandro ny filaminana dia ao ambany vahoan'ny mpitondra, na iza izy ny mpitondra na iza izy mpitondra. Zay no amin'ny rafitra demokratika. Zany hoe. Ny foloalindahy, ny zandary, ny polisy dia tsy maintsy makato an'izay mpitondra lanim-bahoaka ary izay ilay lafiny demokratika izay. Tsy mahagaga raha ohatra ka hoe ankehitriny dia azo ampiasaina amin'ny alalan'ny fitondrana ireo hery ataontsika hoe tsy famoretana, ahitsiko kely kosa izay, fa hoe mpitandro filaminana izay. Fa zao Andriamatoa Naina. Ary eto nisarihako ny sain ny vahoaka Malagasy. Tsy akanavaka. Adidin ny mpitondra no mapiasa an ireo mpitandro ny filaminan ireo amin ny tokony ho izy. Raha ohatra ka mpitondra tia didy jadona dia mazava ho azy an tsy maintsy ataony hery famoretana. Amin izay fotoana izay izy an lasa hery famoretana. ny mpitandro ny filaminana. Raha ohatra izy ka tena hoe demokraty dia mitandro ny filaminana tokoa no atao fa avela ny olona haneho ny hevitra. Ary raha ohatra ange ka le olona maneho hevitra e, raha tahinga misy ny ezaka izay ataon'ny fitondrana dia efa fanakorontanana fotsiny kosa no hoentin'ny vahoaka malagasy raha ohatra ka hoe raha vao mihetsika kely Ny mpitondra ndeha andeha hikorontana. Raha vao mihetsika kely dia mikorontana. Tsy misy ny tonga lafatra eto amin'ity tany fandalovana ity Andriamatoa Naina. Na iza mpitondra na iza mpitondra tonga eo. Fa ny zavatra tokony atao kosa dia tokony mampiseho ny fahavononana ilay mpitondra. Mampiseho ny tena fitiavan-tanindrazana ilay mpitondra. Ary mampiseho fa tena hoe. Mangarahara ny fitantanany ary tena tsy mikatsaka afa-tsy ny tena tombontsoan' ny vahoaka malagasy fa tsy ny tombontsoan' olom-bitsy. Miala tsiny ara miteny amin'izay. Ary izay no mahavoa ny eto amin'ny firenena malagasy. Ny tombontsoan'ny olom-bitsy izay manodidina ny fitondrana, izay no tena arovana betsaka loatra noho an'ilay tombontsoan'ny vahoaka malagasy izay nanome fahefana an'ilay mpitondra. Ka izay no mahatonga l'izy hoe raha ohatra ka mpitondra tena hoe demokraty ary repoblikanina tokoa dia manaja ny sotoavina repoblika zany dia amin'izay fotoana izay azony ampiasaina tsara amin'ny lafiny tsara mihitsy ireo mpitandro ny filaminana ireo. Eny ary, tapitra ny fandaharantsika. Misy hafatra tianao ho potaina ve ao anatin'ity hamaranana an'ity dinikitsika ity?

Zava-dehibe izany. Ilay tarazo teo aloha ny amin'ny hoe izahay izao no mitondra dia izay tianay hatao, izay heverinay fa hampandroso ny firenena satria izay no nifidianan'ny vahoaka malagasy anay teto. Azo eritreretina izany raha ohatra ka ao anatin'ny ataontsika hoe firenena miroso araka ny tokony ho izy tsika. Fa saingy izao, Madagasikara dia voalohany vao nivoaka tao anatina krizy nifanesisesy. ary niteraka fahantrana lalina teto amin'ny firenena. Ny faharoa, vao nolalovan'ny covid dix-neuf isika. Dikan'izany, tsy ny fanirian'ny rehetrarehetra ny hisian'ny covid dix-neuf iny, nisy fiantraikany teto amin'ny firenena izany. Dikan'izany, tsy voatery nanana eritreritra ny hiatrehana an'izany covid dix-neuf izany ireo mpitondra tamin'izy ny naka ny fahefana. rariny sy hitsiny loatra raha izany. Ny maka ny hevitry ny rehetra. Hoy aho hoe maka ny rehevitry ny rehetra. Amin'ny teny frantsay izy mazava tsara hoe consultation. Tsy fakana fahefana izany Andriamatoa Naina. Fa mihevitra, manontany ny fiarahasamonim-pirenena, manontany ny sendika, manontany ny tantsaha indrindra indrindra, satria ny tantsaha izao no tena voa mafy indrindra eto amin'ny tany sy ny firenena. Ireo tsy an'asa, ireo fonksionera, ireny rehetra rehetra ireny angalana ny hevitra, Ahoana ny atrehintsika ny fanarenana ny firenena taorianan'izao covid dix neuf izao? Izay izany ilay lafiny voalohany hoy izay tokony hatrehina miaraka izay. Ny fahafany faharoa dia ny amin'ny hoe aoka izay re ilay ady lahy politika e! tokony mifampihaino isika ary izaho dia tsy miombon-kevitra intsony ny amin'ny hoe mitady ny fanakorontanana fehy anakorontana fotsiny na hoe hitady ny amin'ny hoe fanonganana fe hanonganana fotsiny, tsy izany intsony no vahaolana amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny, fa ny hoe ahoana ny fametrahana miaraka ny rafitra ara-demokratika eto amin'ny tany sy ny firenena, mba hisian'ny fifidianana ara-demokratika sy manjary eto amin'ny tany sy ny firenena, mba hisian'ny fanajana ny tan-dalàna, ka ny Fitsarana Avon'ny Lalàmpanorenana dia hampanaja tanteraka an'izany Lalampanorenan'ny Malagasy izany an, ka na inona na inona ataon'ny Filoham-pirenena sy ireo mpiara-dia aminy dia rehefa tsy mety dia tsy mety, rehefa mety dia avela izy hanatanteraka an'izany. Izay no fiantombohana ho amin'ny fanarenana an'izao firenena izao dia rehefa avy eo miroso ho azy tsika amin'ilay fampandrosoana izay takiantsika hiverenany izany hoe maha-olombelona sy ny maha-Malagasy ary hisitrahan'ny tsika retraretra ny atao hoe fiadanana satria zay nge ny zava-dehibe sy filaminana. Misaotra indrindra tompoko. Ianary ankasitrahana Andrianasoa sy François ny filaminasa ara teknika misaotra betsaka anareo mpihaino hajaina nanjo hatramin'ny farany ny fiarahana misaotra anao Andriamatoa Fetson Rakotoandrianirina filoha nasionaly ny RDS manatena fa mbola hisy ihany fotoana hiaonana andray andro any amin'ny fotoana mahamety azy ny havanao Naina Rakoto teto amin'ny fanentanana Manao veloma samy tsara ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.